Тоз салмауның сәбәбе, әгәр дә без итне баштан ук тозлап куйсак, без әле бәрәңгеләребезне әзерләгәнче, эчлегебезне ныклап тулысынча җитештергәнче, итнең суы агачак. Ә инде бәлеш эчендә су ул шактый четерекләйдер, ни өчен дигәндә, бәлеш кечкенә генә тишелеп китсә, Ул агып, миләшнең бөтен тәмлелеген бозачак. Хәзер инде без күчәбез бәрәңге турауга. Бәлешнең әйтеп киткәнебезчә, өчлегендә, димәк, ит һәм бәрәңге төп компонентлар. Бәрәңгене ничек исәплибез соң? Гадәттә, теге яисә бу Ризык әзерләгән вакытта бер кешегә уртача ике бәрәңге исәпләнә. Бәлештә дә без шул пропорцияне беркадәр сакларбыз. Ике үк булмас, безнең бәрәңгеләребез төрле зурлыкта булу сәбәпле, без инде, әгәр дә җиде кешелек бәлеш ясыйбыз дип әйтәбез икән, безнең инде бу очракта ундүрт бәрәңге булырга тиеш. Бәрәңгеләребез төрле зурлыкта булу сәбәпле, безнең алар Унике бәрәңге, чөнки араларында бик зурлары да бар. Менә шушы чама белән исәпләгән вакытта бәлешнең ите дә, бәрәңгесе дә үзара пропорцияләре тигез булып, димәк, аның тәме дә тиешле булып, өләшкән вакытта ите дә тигез, бәрәңгесе дә тигез булып, һәр кешегә өлеш чыгарырлык булырга тиеш. Димәк, без аны шакмаклап шулай ук турыйбыз. Шакмаклап турауда Шулай ук әһәмиятле, бәрәңге белән ит икесе бертигез пешәргә тиеш. Димәк, бәрәңгене без мөмкин кадәр ваграк итеп, бер сантиметрдан да зур булмаган шакмакларга бүлеп турарга тиеш булабыз. Хәзер шуларны турап карыйк. Кечкенә булганда ярый, ләкин зур итергә безнең Мөмкинлегебез юк, сәбәбе, әйткәнебезчә, пешерәсебез бар вакытында. Менә шулай итеп без аны башта турыйбыз. Бар белән генә дә. Без әзер. Без аны инде ваклап турап чыктык. Хәзер инде аны бер кат Җемешегенә чайкатып алабыз да, аннары инде саркытып бераз, суын саркытып, эчлекне, икесен ит белән бәрәңгене бергә бутап куябыз. Анда да әле тоз белән борычны салмыйбыз. Салмауның сәбәбе әлеге дә шул. Безнең тыш әзерләнеп бетеп, эчлекне инде тышка төрергә әзерлән әзер булганчага кадәр, Безнең итебезнең бәрәңгенең посуы артык чыкмасын өчен, без әле хәзерге аларны тозламыйбыз. Димәк, хәзер бер кат чайкап алабыз. Сезгә инде менә монда ит белән бәрәңгене катнап әзерләп куябыз. Камыр, гомумән, бәлешнең тышы, ул иң мөһим. Өлешләрнең берсе, бәлеш ясауда. Ни өчен дигәндә, чөнки бәлешнең тышы ул шулай ук затлы нигъмәт. Аны бөтен кешегә тигез итеп бүлергә тиешбез. Әле бәлештән тыш аның иң затлы өлеше төбе була. Төбен инде атап сыйлыйлар. Бәлеш төбенә махсус яңадан өстәмә кунаклар дәшергә мөмкин. Шуңа күрә бәлешнең камыры ул шулай ук бик үзенчәлекле. Татар кешесе, бүгенге татар кешесе дип әйтик, бәлешкә камырны төчедән дә, әчедән дә ясый. Минем инде бүген төче камырга тукталасым килә, сәбәбе, безнең борынгы татарларыбыз, әйтик, борынгы әби-бабаларыбызның иң асылында ул төче камыр. Ни өчен дигәндә, бердән, без күчмә халык. Күчмә халык камыр куеп, камыр ясап торырга вакыты юк. Икенчедән, колмак җыю, колмакны башлам ясаулар, ул үзе шулай ук озак вакыт таләп итә. Шуңа күрә безнең бик күп ризыкларыбыз нигезендә төче камыр ята. Шуңа күрә хәтта менә алтмышынчы, илленче елларда яшәгән буыннан сорасак, алар затлы ризыкларның берсе ул төче күмәч,

Кабары тәмле булсын өчен һәм инде ул беразына кетердәп торсын өчен, анда инде без тиешле дәрәҗәдә маен салабыз, башка кирәкле компонентларын салабыз һәм инде ул шактый тәмле килеп чыга. Ә әче камырның шулай ук үзенә күрә бер өстенлеге бар. Ул өстенлек, камырның шактый йомшак булуында. Ә инде төче камырны пешерү процессында бәлеш шактый озак пешә. Ул ике сәгать, ике сәгать ярым вакытны ала пешү вакыты гына. Ул беркадәр катырак булырга мөмкин. Ләкин без инде ул катылыктан котылу сәбәпләрен дә бүген беркадәр аңларбыз һәм инде юлларын да табырбыз. Димәк, безгә хәзер эчлекне ясарга кирәк. Эчлек ясау өчен нәрсә алына? Әйткәнебезчә, безнең бәлешебез җиде кешелек. Җиде кешелек булгач, димәк, ул шактый зур бәлеш. Зур теге ун кешелек бәлеш түгел. Биек итеп без аны ясамабыз, ул безнең бик биек булмас. Ләкин ничек кенә булмасын, бәлешнең камыры бөтен бәлешне капласын, ул тишелмәсен, ул матур кыяфәттә булсын өчен, без инде кирәкле, тиешле дәрәҗәдә өч тышлыкны Компонентларын хәзер барларбыз. Безгә йомырка кирәк булыр, безгә сыер мае кирәк булыр, аны инде әдәби телдә атлан май диләр. Бераз гына каймак кирәк булыр, чөнки без сыер маен салабыз болай да. Һәм инде сөт кирәк булыр, тоз һәм Сода. Сода ни өчен кирәк? Әлеге дә баягы бәлешнең тышы йомшак булып, кабарып пешсен өчен. Соданы без серкәдә сүндерербез. Сүндермәсәң, аның беркадәр әче тәме кала. Шуңа күрә без ансысын да беркадәр алдан ук эшләп куярбыз. Димәк, эшебезне башлыйбыз башта йомыркадан. Йомырканы сытабыз һәм аны ипләп кенә җайланайтып болгатабыз. Йомырка күп булса, камыр шулай ук бераз катып китә. Катып китмәсен өчен без аны бик күп салмабыз. Без йомыркаларны салды, аны ипләп кенә болгатабыз. Хәзер инде без менә шушы йомырка Сыер мае, бераз гына каймак һәм сөттән торган шушы өлешебезгә без инде тиешле күләмдә аш серкәсендә сүндерелгән соданы салабыз. Сода күп кирәк түгел, ул ярты бал кашыгы тирәсе генә кирәк. Сүндерү процессында да бик ул кадәр күп серкә салмыйбыз, бер-ике тамчы гына тамызабыз, шул җитә.

Үзебезгә кирәк күләмдә тоз салабыз, тоз безгә күп кирәкми эчлеккә, тышлыкка. Эчлеккә әйтербез күпме кирәк булуын. Беркадәр тоз салабыз. Чөнки тышлык шулай ук тәмле булырга тиеш. Тәмлелеген арттыру өчен Бераз гына шикәр комы салабыз. Шикәр комы тулыр-тулмас аш кашыгы белән җитә. Ә инде тоз каядыр бер бал кашыгы күләмендә кирәк. Хәзер инде кышлыкның нигезе әзерләнде. Хәзер иң төп компонентларның берсе дип әйтик һәм иң кирәклесе ул безнең булыр он. Алдан ук иләнеп куелган онны ул җылы булырга тиеш, салкын он бик үк уңмый. Без инде кирәкле дәрәҗәдә шушы онны салабыз. Кирәкле дәрәҗә дигән сүз, камырыбыз безнең каты да, сыек та булырга тиеш түгел.

Менә хәзер инде күренеп тора. Май кушылып бетте. Май кушылып беткәч, ул бик җайлы тәвәләнә. Ул инде менә бик матур күренеп тора, үзләнде. Теләсә нидә кыяфәткә китереп була. Камырыбыз тыгыз түгел. Җайлы гына без аны изәбез. Тышыбыз әзер. Хәзер аннан зур булмаган кисәкне кисеп алабыз. Ул ни өчен кирәк дип әйткәндә, ул безнең капкачыбыз бар. Бәлешнең капкачы булуы мәҗбүри. Калган өлешне без ипләп кенә җәйгәбез. Җәйгән вакытта, әлбәттә, безгә инде аз гына Анда сибәргә туры килер. Бәлеш тигез һәм камыры, бәлеш камыры тигез һәм матур җәелсен өчен беркадәр генә без аны шундый бер формага китерәбез, җәя башлаганчы. Һәм инде астына да, өстенә дә аны сибеп, аз гына җәя башлыйбыз.

Җәймәне урнаштырыр өчен аның да берничә үзенең тәртибе бар. Шул тәртипне аңлап карап китик. Табага без камыр ябышмасын, әйбәтләп пешсен өчен майлап аны әзерлибез. Коры таба алына, ул табаны Камыр ябышмасын өчен әйбәтләп майлыйбыз. Майлау өчен безнең илдә элек электеннән татар халкы каз үстерү гә мөнәсәбәтле шушындый май пумалары әзерлиләр безнең эре хәзер дә авылларыбызда андый май пумаласын да кулланырга мөмкин һәм мөмкин кулланырга башка кибеттә сатыла торган пумаларны да һәм инде без менә бәлешнең

Бер генә дә тишеге булмыйча пешүе, ул бәлешнең тәмлелегенә һәм инде аның пешеп җитүенә китерә. Ни өчен дигәндә, чөнки акса, ул ташып, көя һәм башка мәшәкатьләр тудыра. Менә без шулай итеп табага җәябез тышыбызны. Менә шушылай җәелде. Менә ул хәзер шушылай безне көтеп тора. Һәм инде без эшлегебезгә мөрәҗәгать итәбез. Эшлек безнең әзер дияргә мөмкин. Анда бераз гына эшебез калды, ул тоз һәм кирәкле күләмдә борыч салу. Тозны инде без үз исәбебез белән Бәлеш ашаучыларның тәмнәренә мөнәсәбәтле салабыз. Менә без әзерләгән шушы күләмгә, димәк, каядыр бер килограммга якын ит һәм унике бәрәңге әрчедек без монда. Ике суган, кечкенә генә өч тырнак сарымсак турап салдык. Шушында без инде менә бер аш кашыгы тоз салабыз. Нәкъ бер аш кашыгына җитә, аны ипләп кенә сибәбез. Һәм инде тәменә күрә борыч сибәбез. Көйдерелеп төелгән кара борыч. Борычка килгән вакытта, әлбәттә, һәр гаиләнең үз тәртибе, шуңа мөнәсәбәтле ул салына. Тагын тәмләткечләр. Һәр остабикәнең, дип әйтик инде, үз тәмләткечләре була. Әйтик, мәсәлән, Казан арты авылларында әнис кушып пешерү бик популяр бәлешкә. Әнис кушып пешерүдә, пешергән вакытта аның үзенчәлекле исе һәм үзенчәлекле тәме була. Кайбер хуҗабикәләр лавр яфрагы да кушалар. Ә без инде үзебез. Яратканча, андый өстәмә тәмләткечләр кушмыйча, тоз һәм борыч белән генә канәгатьләнербез. Бик яхшы болгатабыз. Бераз гына су чыга башлар. Бу безне хәзер куркытмый. Ни өчен дигәндә, безнең бәлешебез инде озакламый мичкә керәчәк, пешереп өлгермәячәк. Суы чыкканда инде бәлешнең тышы шактый формага килгән булыр. Димәк, менә шулай итеп без аны өсти салабыз һәм әйбәтләп таратабыз. Менә әйткәнебезчә, бик аз гына су барлыкка килә башлады. Безне хәзергә куркытмый. Соганнары, сарымсаклары калган. Алар кушылып бетәргә тиеш. Әйткәнемчә, безнең бәлешебез бик түгел. Без аны җиде кешегә генә исәпләп эшләдек. Һәм инде без капкач әзерләүгә керешербез.

Күпергә курыкмыйча бөке ясыйбыз. Бөке шулай ук әһәмиятле бәлештә бөке булырга тиеш. Беркадәр йөзе килгәннән соң, бәлешкә без ит шулпасы салырбыз. Ит шулпасының ике вазыйфасы бар. Берсесе, Шулпасыз бәлеш шактый озак пешә. Шулпа булганнан соң бәлеш һәм аның бәрәң, ит һәм бәрәңгесе эчлеге шактый тиз пешә, чөнки бердән анда су кайный, шулпа кайный, пар үзендә кала, ул тизрәк пешүгә китерә. Икенчедән, бәлешне ашаган вакытта ул инде сусыл, шулпалы, тәмле бәлеш була. Еш кына бәлеш әзер булганнан соң да шулпа өстәү гадәтләре бар. Ансысы инде хуҗабикәнең осталыгына, хуҗабикәнең үз традицияләренә бәйле. Кайсыбер гаиләләрдә шулпа өстиләр, кайсыбер гаиләләрдә шулпа өстәмиләр. Ә без бик матур гына итеп капкач эшлибез. Һәм инде капкач, капкачка бөк ясыйбыз. Менә монда тишек тишәбез. Ул бераз гына киң булырга тиеш, бераз гына ачылырга тиеш һәм менә шушы безнең бөкебез аны бик әйбәтләп каплап куя. Бөке инде ул гадәттә ташланылмый, менә шулай итеп матур итеп куела, гаиләдә булган иң кечкенә гаилә әгъзасенә бөке махсус бирелә. Менә безнең бәрәчебез мичкә керергә әзер. Бәлешне салкын мичкә тыкмыйлар, бәлешне. 180 градуска җиткерелгән кайнар әзер мичкә тыгалар һәм ул, әйткәнебезчә, ким дигәндә ике сәгать, егерме минут, ике сәгать ярым мичтә пешәргә тиеш. Безнең бәлешебез бүген бик биек бәлеш түгел, шуңа күрә безгә ике сәгать вакыт җитәчәк. Менә хәзер кайнар газ миченә без инде бәлешебезне тыгып җибәрербез. Алабыз, майлыйбыз һәм инде йөзе килгән бәлешнең өсте көеп китмәсен өчен ялган капкач әзерлибез һәм ялган капкач белән аны яңадан тыгып куярбыз. Хәзер шушы эшне башкарабыз.

Бернинди артык әйбер кирәк түгел. Су алабыз. Чөнки ул безгәки ул ашый торган капкач түгел. Шушы суга салабыз бераз он. Һәм шул онны су белән болгатып, Капка җәябез. Түгел. Ботка гына итеп ясала. Әлбәттә, элеккеге заманнарда мич булган вакытта ялган капкачлар ясап тормаганнар. Чөнки мич кызу мичкә, артык кызу мичкә бәлеш тагылмаган. Аны әзерләнгән, бераз гына сүндерелгән, сүрелдерелгән мичкә тыкканнар. Ә инде мич томаланган, мич капкачлары капланган мичтә бәлеш өч сәгать тә, дүрт сәгать тә. кимичә пешә, чөнки мич кызу түгел. Аның эссесе шактый, кызуы шактыйга бара. Шул ук кызу да ул ипләп кенә пешә. Шуңа күрә анда инде аны карап, майлап ипләп кенә шулпалар салып яңадан кабып куя торган.